אקעי, די קוועסטשען פון היינט איז אזוי, כ'האב א דזשאב אפענינג און כ'האב אינטערוויוט איינעם, ער איז זייער קוואליפייד פאר די דזשאב, ער ברענגט די ריכטיגע זאכן און ער גייט קענען טון די דזשאב זייער גוט, אבער נאכן זיצן מיט אים אפאר מינוט האב איך געפילט אז איך גיי נישט קענען ארבעטן מיט דעם מענטש אין די לאנג ראן. וואס זאל איך טון? זאל איך אוועקקוקן פון זיינע קוואליפיקעישאנס און אים זאגן ער זאל זיך גיין זוכן איינעם אנדערש ווייל ס'גייט נישט ארבעטן, אדער זאל איך אוועקקוקן פון מיך און אים יא הייערן ווייל ער האט גוטע קוואליפיקעישאנס פאר די דזשאב? יעצט, מיין תירוץ פאר דעם איז אזוי. ס'ווענדט זיך וואס די ריזען איז אז דו פילסט אז דו קענסט נישט ארבעטן מיט דעם מענטש. יעצט דא אמאל א מענטש וואס פילט אקעי יענער מענטש איז מער פאוערפול ווי מיך, יענער מענטש גייט איז קלוגער פון מיך, יענער מענטש איז בעסער פון מיך, און איך האב מורא פון אים, איך האב מורא איך גיי אים גארנישט קענען זאגן, איך האב מורא אז ער גייט מיך נישט פאלגן, ווייל ער גייט אגאנצן צייט פילן אז ער איז מער. יעצט אויב אזוי אויב פילסטו אז דו ביסט נישט גענוג שטארק צו קענען הענדלען דעם מענטש, יעצט גיי זוך א וועג וויאזוי צו ווערן שטערקער, איים סארי דיך צו זאגן אין פנים אריין באט יא, גיי זוך דיך א מהלך, גיי נעם דיך א מענטש זאל דיך העלפן ווערן שטערקער, גיי נעם דיך א מענטש זאל דיך העלפן אין דיין ביזנעס, גיי טו עפעס וואס זאל דיך אויפבויען ווער דו ביסט כדי דו זאלסט קענען הענדלען נישט קיין חילוק וואס קומט אויף דיין טיש, ווייל ס'איז נישט די איינציגסטע זאך, ס'גייט זיין די עמפלאי און די זעלבע זאך קען זיין מיט קאסטומערס, ס'קען זיין מיט אנדערע זאכן.

אויב דו פילסט אז דו קענסט האנדלען אויף דעם דער מענטש ברענגט אריין א געפערליכע עטיטוד וואס גייט נישט טויגן פאר דיין ביזנעס און גייט טשעינדזשן די פיקטשער פון דיין די אימעדזש פון דיין ביזנעס דעמאלטס וואלט איך געראטן לאז אים גיין ווייל ער גייט אראפברענגען דיין גאנצע ביזנעס ער גייט טשעינדזשן די גאנצע פיקטשער די גאנצע אימעדזש פון די ביזנעס גייט טשעינדזשן די מענטש אליין אויב ער דארף טאקע האבן אזא קוואליפייד דזשאב. יעצט אויב די מענטש איז א מענטש וואס גייט ארבעטן אין א אפיס און ער גייט קיינעם נישט באדערן און זיין עטיטוד גייט נישט עכט באדערן קיין אנדערע מענטשן קענסטו קענסטו טראכטן וועגן דעם אבער דו דארפסט אבער זיכער מאכן אז דו דארפסט אריינברענגען גענוג פאזיטיוו ענערדזשי אין די קאמפאני אז די ביסל וואס ער ברענגט זאל נישט אפעקטן קיינעם אין די קאמפאני. יעצט האסטו א קוועשאן וואס דו ווילסט האבן א ענסער, אין ביזנעס, אין רילעישאנשיפ, אדער אין פערסאנעל לייף, נישט עקזייעטי, אבער סתם פיער וואס א נארמאלע מענטש האט, אדרבה, אדער ביסטו קאנפיוזד וועגן עפעס און דו האסט צוויי דריי צדדים און דו ווילסט וויסן וואס צו טשוזן, לאמיך וויסן. איך וועל עס טרייען צו ענטפערן, זאלסט האבן אסאך הצלחה און אסאך סייעתא דשמיא, אויב האסטו עס ליב, מאך זיכער נאך איינער זאל ליב האבן, זאל הנאה האבן פון וואס דו האסט הנאה, הצלחה און סייעתא דשמיא.